Язын югалтмый, менә бүгенге көндә дә эшли, яши, иҗат итә. Ә без Чаллы халкы икеләтә, Чаллы балалары икеләтә бик тә бәхетле без, чөнки ул безнең шәһәребездә нәшер ителә. Кадерле дуслар, инде мин хәзер сәхнәбез түренә бик тә мөхтәрәм кешебезне чакырасыбыз килә. Ул елларда Гомумән, көмеш кыңгырауда эшләгән дәвердә ул булмаган балалар бакчасы, ул булмаган мәктәп, ул булмаган китапханәләр республикабызда бер төбәк тә калмагандыр. Чөнки балаларны. Хәерле көн, исәнмесез, Көмеш кыңгырауның кадерле кунаклары. Менә презентацияне караганда да, гомумән, уйланып утырганда да, Сиздем үземнең никадәр инде олы яшьле икәнемне. Ниһаять барып җиттем миңа. Мин бик эффектле күпне күргән кеше икән. Менә теге чагыштырулар инде. Бүген нинди технология белән газета эшләнә. Ә ул вакытта компьютерның әле барлыкка гына килгән вакытлары. Менә рәссам башта кальцога ясый иде рәсемне, аннары кисеп ала иде, аны ябыштыра иде, типографиягә китә торган төп макет дип атала иде, макетка. Менә шулай иттереп чыгарылган беренче саннар иде инде ул. Шәм хәзер минем күңелемнән бер нәрсә үтте, безнең халкыбыз әйтә, күп сүз, юк сүз ди. Иң теге төп фикерләремне генә әйтәсем килә. Менә төп фикерем, беренчесе, егерме биш ел яшәгән икән газета, димәк инде ул әйбәт газета. Бигрәк тә хәзерге заман укучылары белән, хәзерге заманның теге катгыйлыгы белән, авырлыгы белән Яши икән ул газета. Теге телгә карата мөнәсәбәтләр, бөтенесен беләбез барыбыз да. Менә шул шартларда да яши икән. Димәк, ул бик әйбәт газета. Ул балалар күңеленә юл тапкан һәм яши. Аллага шөкер, инде киләчәктә дә яшәтер. Менә төп фикерем шул иде. Аннан соң әйтәсем килә. Димәк, бүген Яшел җәмгыять газетаның нигезе әйбәт булган. Баштан ук. Менә бүгенге көндә дә газетаның ничек дип әйтергә кирәк, теге синең белән үткән балачак күңелеңдә мәңге калачак. Бу газета девизы ул елларда ул беренче санда ук чыккан иде һәм бүген дә дәвам итә. Рубрикалары дәвам иткәннәре бар, бүгенге җечендә дә яшәгән рубрикалары, сәхифәләре бар. Димәк, башыннан ук әйбәт нигез салынган булган һәм инде бүген шушы нигездә зур матур йорт булып балаларны үзенә чакырып торган йорт булып яшәп ята. Аллага шөкер. Һәм тагы икенче фикер минем. Бүгенге заман белән чагыштырганда без икенче төрлерәк 25 ел булса да икенче төрлерәк заманда идек. Хәзер сокланып, шатланып, ишетеп кенә сөйләп алырга була инде ул елларны. Татар мәктәпләре шаулап гөрләп тора. Татар мәктәпләре күп. Гимназияләр күп. Безне очрашуларга чиратлап, чиратка басып чакыралар иде. Бүген иртәгә, иртәгә безгә. Барган бер җиребездә икешәр-өчәр сәгать балалар безгә үзләренең иҗатларын сөйләрләр. Безнең өчен концерт күрсәтерләр иде. Менә шундый матур заманнарда эшләп калдык. Аллага шөкер, бүген инде әлбәттә икенче төрлерәк заманнар, без аны беләбез. Әмма Шул хәтле көчле коллектив, шул хәтле сизелеп тора. Үзенең үз урынын тапкан кешеләр, шагыйрәләр, язучылар, күренекле журналистлар, Татарстанга билгеле булган журналистлар җыелышын грауда эшли. Шәмә, әлбәттә, инде аның ничек килергә кирәк, моторы булып торган Факил Мөхәммәтович, Мин инде бик шатмын, үземнән соң эшне аңа биреп киткәнемә, кайбер кеше әйтә инде, сез ничек шулай яшәп киттегез? Ну, ул вакытта миңа 58 яшь иде. Инде пенсиядә килеш китү дә урынлы булды, һәм мин бик шатланам, тиешле кешесенә тапшырып киттем, тимеш рәвешле. Менә шулай итеп,

Бүгенге шушы конкурслар, безнең теге күп төрле конкурсларның дәвамы булып, менә бу Шәүкәт Галиев премияләр тапшыру. Әлбәттә инде ул югарырак дәрәҗәдә, матуррак дәрәҗәдә шагыйр исеме белән бәйле булганлыктан Шул кадәр матур конкурс инде ул. Менә шулай иттереп, шушы өнди конкурслар дәвам итсен, тыныч туңгырау яшәтсен. Әле балалар күңеленә шулай юк табуларын дәвам итсен. Бүгенге коллективка, гомумән, укучыларга бар тик яхшылык теләп, озын бәхетле гомерләр теләп калам. Рәхмәт бик зур, мине тыңлавыгыз өчен.